Interesting day, Film Music Tagline, Sokam Fum Mi Din Chani Shem, Ti nyɛ ban mali purogiram ŋɔ n-gahindi binshɛɣu kam din nyɛ filim and music, ka nɛmdi li mali li tira ka a di di danfaani, di teginoloji, di leeman idea, binshɛɣu ka bɛ zaŋ sɔɣi zaŋ kana filim mini music polo n-ti a duu ŋɔ puli ni ka tooi chɛ ka a diri di danfaani. Kanifin yɛla maa ti mali highlights, binshɛɣu din chani a zaŋ kana movie polo bee filim polo industry maa Anfooni shɛli yɛla ka lee kari din ni nihisim bee din sɔɣi ka ti yiɣi zaŋ pa palo ni ka a di di daanfaa ni. To amaa some days ti tooi booni la kpamba ban su industry bee ban be industry maa puuni ka tiriti anfaani zaŋ kana ʒinjali maa puuni, producers, directors, actors. banka niŋ ni sisiri inda siri ŋɔ puuni especially bɛ saha yi ti paagi n tiɛhi zuŋɔ dabisili ŋɔ we have a very interesting and special guest duu ŋɔ puuni and o ni chani ka ʒiri lahabali shɛli maa n tiɛha hali n yi bi yɛla amaŋmaŋa a ni nyɛla ŋun n fum mi ni ʒiɛmani ŋɔ bee dabshɛli polo ni ti ʒiya ŋɔ there's a very interesting movie premiere coming on our way. at pikwara guidance n tiɛha lala muvi maa di dee di flyers ni yina ma ma ŋɔ ni nyɛli kaman n na bɔhi ma ma question nima paai ten ka ya ah how why to m mi yɛn chaɣi ka bɔhi title maa zaŋ ti a n tiɛha di producer ŋun nyɛ CEO zaŋ ti lala muvi ŋɔ maa di production house Kunchab films production o nyɛla ŋun be duu ŋɔ ni. pam mi o la chairman Salam n tiɛhi o nyɛla ŋun ʒi n luɣuli zuɣu ka di lahi pali binshɛɣu din yɛn suha di ku chaŋ shɛli ti ni yɛli ban yɛn zaŋ o ʒili bee ti ni yɛn yo soli too ka bo yɛltɔɣali pam zaŋ kana lala particular film ŋɔ maa yɛla pam nyɛla din ti ni ti bɔhi to amaa tani maa ni saɣi tiriti shɛm din ka ti yɛn tooi bɔhi ka di ni kuli yɛla maa KFTV Ghana zuɣu n bɔŋɔ din dii niŋ ka a gbaagi kpaŋa maa ka a like ka share di ti tamdi nayin shɛli ka gbaai vuri gabi ŋɔ ni o ka bi laaki ka bi kɔmɛnti bee ka bi shɛyi lala patikula tiri tiisi ŋɔ maa di mini bi purɔgirams ŋɔ maa ka ti tooi chana ka a ni labi ti niŋ ma bia maa wɛlkam tu dɔ stidiyo ka ti di anfaani shɛli kam din bɛ o noli ni chaama Mabiya amarawa naɣa ikɔni n kuna mi ok to n tiɛha am sure a mi ana mi fin kpɛma ti duu ŋɔ ni bee zuŋɔ n nyɛ a first time a yɛma ŋɔ a zuŋɔ n nyɛ a first time

ti di zaɣa ti suhuri Naawuni tiri o gba. Naawuni chɛ ka o deegi anfaani shɛli ti ni mali ni ti zaŋ ti o. Ok, ka n ku wumdi maa, Kunchɛ Films Production CEO m-bala Chairman Salam. Tɔ! N tɛha ti ku yɛn kpɛya ti ʒii maa puuni maa. Eh, asibo din kanna ŋɔ, zuɣu ŋɔ lula 10th May 2026. Asibo din kanna ŋɔ di yɛn lula 16th May 2026. Ti malila movie premiere gahindili. N ni yɛn ni gahindi li maa, so yi niŋ movie ka na ku neemi li, Agbanzɔ Agbanzɔ Characters on the movie maa kɔŋko din saɣi a ni o di kuli neemi yuli maa ordinary ka di kpe ka o tom neemi yuli maa with a specific name Agbanzɔ Di CEO bee producer maa n-ʒiya maa ka ti yɛn kpe nti buhi o ti first question Chairman Salam, Ɛɛh pam ni bɔri ni bɛ baŋ. Di niŋ ka ninsali pun be industry puuni nti saɣi ka o tooi yihi movie ka the likes of Samakusi, eh, Sakuɣili ka bɛ be lala kind of movie ŋɔ maa puuni. Bɛ zooya. O yubu bulan nyɛla industry maa puuni. Bontam ka o jɔni movie industry maa. Ŋun leei nyɛ o ŋun maŋmaŋa as producer ŋɔ. Wula ka o niŋ jɔni movie industry.

Naomi ni zaŋ binshɛɣu baŋsim zaŋ ti a tuuni a chɛ ka niriba diri daanfaani bia bɔra din be ka wula. Dɔzuɣu n daa bilivim ni muvi Naawuni zaŋla di yaɣi shɛli niŋ n niŋgbuna puuni dɔzuɣu di tuuni n yihi li ka n dunia nim nya li ka tamali ka n ya zab zuɣu ka ta gbaŋ dunia zaa. Muvi ŋuna dawei ka a yi ti niŋ li. Di zaɣ viɛlli n-ti ninsalinima. Di kɔŋ bɛnimi hali ni a kalinsi nya ka niriba na mali li kuri anfaani. N-hmm. Di zuɣu a yi yina ni a ti niŋ movie bee a yi yina ni a ti zaŋ a maŋ zaŋ tabili laa bini n-to mi ni a bɔhim ka naan niŋ wula ka naan yina. To ti bɔhim mi ka naan m-pa kpɛri industry ŋɔ ni. To 2016 ka n kpɛri na industry ŋɔ ni. ok ok so n taɣa chairman salam to yɛli ti o ni kpɛna movie industry maa ni yuun shɛli to n tiɛha tiriba o ni o yɛli ti o gba ni doli so kpɛna ni o ni tiɛha o mi o bi bɔri ni o tooi jɔli lala part maa but very important question a gba zuɣu nyɛla din yɛn premier yi o ni asiru dali n bala maa so ni bɔri ni o baŋ either a first movie

n daa lan yihi muvi shɛli na ni kɔŋ yihi muvi shɛli na bahi o ka na bi lan yihi muvi na eh, asana asana eh, wow. kama wow. binshɛɣu n bɛni ha naawuni tima n binshɛɣu ka n paɣi naawuni pam ni naawuni ni larigi ma binshɛɣu maa kama ni ku ʒiya ŋɔ ka n yuli a biɛhigu Bee ka n ku bɔh a yɛtɔɣa ka bɛ ku yɛli ma a yɛtɔɣa dibata ni tooi zaŋ li n kaman n create story. Ka amanmaŋ ku yuli li ka n yɛl a ni a yɛtɔɣa ka n zaŋ create story maa Naawuni ka di ni dam yina a ninni. M paɣiyuli maa ni daa zaŋ li ni daa ni yɛn zaŋ m paɣiyuli ŋmaai muvi nir pam daa ni ʒiri ka ŋma. NTV ka n daa ʒini ka yɛli li. Di zuɣu ni daa ti shiri yina nti sabi a sana Naawuni zuɣu, Naawuni kɔŋko mi din niŋ ma aliheri shɛli. Di zuɣu di tu ni daadam a ʒiya ka tɛha, ka a tɛha maa mi ka ti a biɛri ka yɛma tɛhi suma. Tɛhi suma, yeah, innovative ideas. Di ni daa zaŋ woman yuli maa movie maa, oh, n daa wum yaɣisim pam. Ti be n zuɣu pam. So dini m-pahila a third movie ka, bee dini mi bi, di nyɛla last movie ka a yina before a gba zaŋ o?

Yili mi nyɛ industry maa because yili nyɛ producers maa and hali o yuli maa puuni no n di introduce o maa as a producer but a kana ti lihi o lan bela hankali diɣu maa puuni story and directing maa puuni n-shɛɣili o nyɛla ŋun be di puuni but chairman salaam one word yɛn kana suhuyini because of industry maa pam saɣiri din laɣiri deei ka di puuni ka mi tooi release movies a filia fo ŋun a release movie nim paai pia since Andoyani 2016 so ni bɔhi ni tumbu ka a lee tumda. n pahi filim making maa puuni ka tooi nyari laɣiri tooi produce movies an tooi kahigi ka so nya bɔŋɔ. Ooyi
ni be shɛba maa n tuma niŋ galisiya pam n bi ʒe luɣ yini n wari mi ginda n ŋmanila round about eh, n bi ʒe luɣ yini ŋun yuuni maa mi li garima. domin ni ku ʒiɛɣu ni bi zo ʒiri n piligu n chaŋmi ti bɔhim fiita tuma
n ku baŋnimi n yaa tariga n yi dɔni loori lɔŋni ka a nya a ku baŋnimi a chaŋ mani sala m-bala haka moto fita gba loori fita loori fita ka mali baɣali ka chaŋ ti bɔhim paanu yɛltɔɣa ni bɔhim paanu maa yɛltɔɣa ti toori ŋɔ a ni ʒi saɣa shɛŋa din ni kanna ku bɛ ku zɔrigi ni ka di mali yaɣa mm, ka lahi mali different business n kɔhirila simiti nima n kɔhiri shinkaafa nim zaa mali di store ka mm, di zaɣ yini kam ka a yi ku a bɔri simiti n mali a lahi bɔrila shinkaafa nima a yi ku mi location balli kam ka bɔri bindirigu n shɛɣu la n lahi mali mm.
Nti a di bi niŋ lahiʒibisi nima o so ti bolo man producer but later industry maa nyɛ producer di tuma ni afu mali experience in business entrepreneurship n tala lala ka chama salam wuhi ti zuŋɔ maa pumpɔŋɔ ti yɛn chaŋmi a short commercial break n ti nyɛ a short trailer of lala movie ŋɔ maa eh, n lee yɛn sɔɣimi yɛtɔɣa shɛli mm. n bɔri ni niriba di n daanfaani yaɣali ŋɔ maa mm-hmm. eh, zaŋ kpa ti generation shɛli ban kanna ŋɔ maa mm. eh, Dim suɣulo din lee niŋ ka a yi kanna ni a ti jɔini indasiri ŋɔ, n suhirami. Kpaŋmi Ammon pam ka a mali binshɛɣu a ni niŋdi ka kana ti jɔindi li. Di o yuli bɔbu di viɛli pam amaa di tu ni a ku mali binshɛɣu ka di ni tooi sapɔti a acting maa. Wow. Ehe because ti ni ʒiya ŋɔ tibiri yi bi kana nti kpe indasiri maa ti pun malila binshɛɣu a niŋda ka ti ka ti jɔindi li.

and question shɛŋa din pahi pahi n yuli booni la Baaba Sɔhili Otamiino pam mɛma la Sɔhalis I'll be back.
Di niŋ wula ka buɣinoosi chɛ yuŋ ka kumdi wum? Teemi ni nir yi biri laɣ zoya, o ku tooi pihi tuya.
Ban bo yɛligu ni wum yɛla din chihiri kpɛm hal ninkurigu. Dinzuɣu ban mali ti wɔɣila bukaata sɔhi biɛɣu bi pirimi kpukpali bihi gbuna ni malibu zuŋɔ. Wundabili ku baŋ nini, tɔ amaa ban mi o yɛla ka guhir o la, ban ni ti zaŋ nahingbana baŋ o. Naa m-mɔr o nam ʒii puuni. Biɛri yoli n-daa gbaag o. Ka di viya ni di bo tibiri sunsuu. Kom ŋuna ni taai, amaa di ku tooi tiliga ka chɛ kpiri shɛli a ni yɛn kpi ŋɔ. Ka lɛn nyɛla ti kalihi yilinima ni ŋun kam ʒini tiŋ ŋɔ gbana zuɣu, o yɛn ti gola tɔhigu. Di ni ti su tiŋ ni a daa ti kpe mɔɣu. O daa kpɛriba ni zipiligu din nyɛ nam ti kalihi yili. Yirigibu daa ti yirigiya duma ka ʒi, ka so bi mi tiŋ ni a ni kpalihi shɛli. Kalihi yilinim ka bi naai bi mi ka zipili shɛli din yɛn leei na polo. Salinli maa n-nyɛ Agbɔzɔɔ. Agbɔzɔɔ!
baɣa koligi salun zuɣu ka baɣa bihi kpaa bahi n sa yɛri mala yɛltɔɣa dibayi amaa di fulee bi mali Fɔrili ni zali yuli ka laɣim binshɛɣu kam ni salo yurilim pampam maa, pa gɔnchiriga n-nyɛli. Di nyɛla o banim ni o yaannim ni daa tum shɛli zali ka o kana ti o vuɣu ka di nyɛ tim. Di zuɣu o malila kari yɛlli kam ni ka chɛri Agba zuɣu.
Di chɛra ŋun lee nya

for program a bɛ kala so ala nya amount ma ɛɛ dan b'ale 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis yes kan b'ale 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis 5 million 5 million for table reservation bala ma awɔ ok tana n kana kpɛ di puuni so an kuli nyɛ trailer shɛli ŋɔ maa di yɛla ma about agbazɔ movie premier din yɛn happen asibiri dali chati labi ti bɔhi chairman sala chairman
wula ka di kana ka yi ti sa film

M paɣaya pam naan bɔhi ma question shɛli ŋɔ maa. All right.
Eh, a gba zuɣu nyɛla ninvuɣu so Naawuni ni gahim mo ka bɔri bɛ a je. Okay.
Domin Naawuni tirila ninvuɣu so pin shɛli ninsali ni bi tɛhiri ni o doo daa. Okay.
Anya yo.
ti vaami musilinsi baɣili ka yɛli ninsalisili yɛtɔɣa. A gba zuɣu nyɛla ninvuɣ so mali ninsalisili ni biɛhigu pam. Ka nir kam ŋun tib o, a bɔri bɛ a je, a yi tib o, a ku lan bɔri ni a tabigi ka chɛ o. Sokam ni kum yi a gba zuɣu so yɛtɔɣa ŋɔ ka a yɛri ŋɔ. Yes, sokam ni kum yi a gba zuɣu so yɛtɔɣa ka n yɛri ŋɔ. Ok.
A yi kana biɛhigu polo, ŋun mali ninsalisili ka di mali yaa pam. ka mi nolini ka di yɛn yina bin tib o di shɛhira a gba zaŋ story ŋɔ yinami 2016 eh, maa nɔ ka n ku nyɛla story maa ni a ku join industry maa saha shɛli maa so 10 years ago ka story ŋɔ yina mm. di zuɣu movie maa bin mi maa mi maa bi chaŋ shikuru amaa ma n yɛn creating story Hali man ni to create store niŋ zuɣu ŋɔ ka di gari 5 years ka ayi ti ko kpahima ni narrate mi ni narrate li mi wow store ŋɔ nyɛla saha shɛli 16 17 a gba zuɣu ni a diigu nam maa time shɛli maa okay ka tara be shop to tara ʒe shop ka ka masa so gbubi phone n yuuni a gba zuɣu o phone maa puuni ka yani o ni nyam naani ti diri o maŋ shɛm Di ni nyɛ ti ma sa so bɔŋ ni na ŋuni, ka o ni eh, bi leei a a gba zuɣu laban shɛɣu sumo wura. Sumo wura, yes.
O ni yɛli la, ka eh, maɣisa maa yɛli ni o zaŋ na ka o nya, ka o zaŋ na ka o yuli li ŋɔ. O ni yuli ŋɔ, ka ba ŋɔ, ka la, ka ni a fa ŋɔ ka booni a gba zuɣu maa, ka o ni eh, ka o ni o ku wumdi o yuli maa na ni o mi o, ka lee yɛli ya, n tooi mini bɛn dihi tabili. Ni lala Afa ŋɔ maa ni saha shɛli kam loori a bɛ bi yiŋa ka boli o tuzɔbili so yuli lala tuzɔbili maa daa kpiya ka di ni o tuzɔbili maa mini a gba zuɣu ŋun daa ku n yaba bin daa zoori na yɛtɔɣa n bala ka lee nimaani ka o narrate story shɛli ka n gbaai lala story maa ka yɛli wum ni daadam a ni tooi pa so zuŋɔ biɛɣuni ka so nyɛ so a ni yɛli o ka yɛn niŋ o yɛn naawuni yi niŋ ma yiko Ya ka biɛhigu ti viɛligi yi o yuli ŋɔ maa, ya n-ti ku fiilinima. Ya shee m-bɔhi baŋ di gbinni n-zaŋ di sab story. Wow, wow.
Aya, di zuɣu n-dɔnimi 2017, eh, 2016 maa polo maa zaa man dɔnimi n-karim Agbazo biɛhigu. N-karim li ni 2016 hal ni 2020. On record, 10 years ka o karim story maa. Yes. Soli 10 years ka o karim story maa. Di zuɣu.
ni karim a gba zuɣu shɛm maa, hal n karim gari ŋun ma ma o mi o maŋ shɛm. Wow!
Di zuɣu ka fahiri ka n ŋmɛra, ka noli mi ka n vibira. Nyin dee miri pikɔra na nti ʒini a ni baŋ ni ti karim a gba zuɣu. Ok, that's good. So n waya, a very short question, is it that eh, karimbu ŋɔ n daa chɛ ka a zaŋ ten years n-tooi m-pa yiɣimbu ŋɔ na

Naawuni zuɣu ŋun maŋmaŋ daa niŋla suhupiɛl shɛli ka di ŋmanila kamani o pun ʒimi guli li. Dizuɣu nir a yɛl o ya sitɔri maa beni zuɣu ni ka o yi ni tooi ŋɔ n-nɛri tim ni biɛla ka o nya, ka n nɛri ti sitɔri maa darigitabana n-zaŋdi puhiri suŋdi mi yuya zaŋdi tiri o. Ŋuni n-nyɛ darigitabana?

ka lahi nyɛ director biɛŋ wow wow eh, naawuni zuɣu so ŋun nyɛ the brain behind this kama story maa sita bin mini di binshaɣu kam story maa ni ku kpaai chaŋ ti suŋo ka o sabili ka ŋuni n niŋ shikiri ni yɛlim mini di tabi taba n niŋli n kurili ka di bi wow wow a yɛn yɛli n tiɛha asibiri dali a daa kana pikona gardens a gba ni baŋ ni dagbaŋ directing mini story writing story developing di be dagbaŋ naawuni zuɣu ti na kɔŋ ti ni shɛŋa chaŋ tooni zuɣu amaa di be Dagbaŋ chaɣ n labi chairman maa sani chairman the whole movie maa puuni nyin daa beni ka di ŋmaai ka nya binshɛɣu kam scene beni ka a ni tooi zaŋ yɛli fans maa ka mi ni last scene maa ŋɔ ŋuna kaman di nyɛla maa my favourite scene in the whole movie a yi movie maa zaa scene kam yaɣisimi tiŋ n mi la ba most so scene ni binshɛɣu most din chɛ ka n yɛli a maa yaa m malila daliri okay

Luɣ din ka a ni tooi ku yɛli ti salo maa ka bɛ wum yaɣisim, ka n piiri yaɣ shɛli n yɛli, amaa di yaɣili kam viɛli mi pam. Ok. Dina n-diri kaman dee a ni ku fiila ti a ni tu ni salo maa na gbaagi paati ŋɔ na wum din yaɣisim ti wumda. N ŋɔ ya
muuvi ŋɔ gbaari ma mi luɣ shɛli polo. Ninsala a yi ti yina. n chani bɔmma mm. bɔmma ni be shɛm maa bɔmma balibu galisiya pam mm. so bɛni o nyɛla tɔha ka nyɛla di puuni ka ŋun dira ka diri o yaali anya tɔhana le fasi gari n bila jɛm suɣulo eh, ayo bɔmma ni be shɛm maa so ni tooi yina ka di nyɛla tɔhigu ka ŋun gɔra mm-hmm. tɔhigu maa mi puuni ka ŋun dira ka dihiri o iyaali so mi bɛni daabilim n-nyɛ o dimma ni be luɣ shɛli polo mm-hmm. dimma maa nyɛla dabam dabam a nyɛ o mm-hmm. amaa luɣ shɛli polo ni kɔn n-tɔɣisi ti filim maa yɛtɔɣa nyɛla niri kam kpaŋmaŋ mini ka a doli Allah ni yɛtɔɣa
a nyɛ
di niŋmi ka nachimbila mini o ba chaŋ yɔɣuni n-yɛra mɔɣuni daadam ni daadam ni ku tooi gom paai luɣu shɛli polo ka bin gom paai nimaani mm. ka di niŋ ka lala luɣuli ŋo ka bi bo kom ji wow.
bin bo kom ji ka ko nyuni mii pabigi ba maa ka ba maa ŋmaligi yili o bia maa zaɣala bɔn kom tima ka n nyu mm. a bi bo kom tima ka n nyu ni kpi mm. maa mini a mini a bayi chɛna Ka a ba ti kpa yɛra kpibu yɛtɔɣa, ka a mi mi binyaka zaa ka n ni tooi bo n ti o, ka di tiligi m ba maa ka chɛ kpibu kam ka a yɛn niŋ boli a ni niŋ
yɔɣu maa puuni. Bɛ mi yinami ka ni ya bɛ yinami tɔhigu ka bɛ n gɔra ni bɛ ku biŋkɔbiri kuli yiŋa.
Di ni nya bia maa va tiŋa ni o bo kom na ti ti o ba, ka yuli yɔɣu maa n-chaŋ o chandi tatariga o ni nya kom. hmm. ka ŋmaligi labiri kanna ba maa sani o kanna mi ti yuli ba maa kpe ni kpe ka ba maa gbubi kom n nyura ka di be pipii puuni hmm. o nyɔ kom maa ti naai ka o nyɛ ba maa ni lɛbigi pipii maa pili n zaŋ o nuu kpa n ŋma pipii maa ka bia maa bahi ya yuuni ba maa ni kpahi ŋma pipii maa ka ka ka ka eh, ba maa ni ku kpahi ŋmali saɣa shɛli ka o pili ʒini gbuɣibu hmm. Di ni nyɛ bia maa vana n ti gbaagi o baŋ ba wula ka o ŋmaligi yɛl o. Di yɛligu ni yɛl o shɛm maa, chɛ ti zali li nimaani. A ni ti zali li nimaani. N malila munaafiku boligu shɛli ni n bɔh a, dina n-chɛ ka dini maa ni tarigi ma ni ka n ŋmaagi a jia maa.
Movie ŋɔ maa, m bɔh a la two questions ka a answer it maa the same time. Kamani ti mali.

Kamani n nyɛla ninvuɣu so yaa niriba dima maa alizama shɛŋa di zuɣu n bɛ suɣa yɛlli ka di ti bɛ kamani avihigu puuni ka di ti bulɔɔgi li muuvi maa di laɣiri pam ka niri kam ŋun yuuni Dagban ni muuvi ka yuli muuvi shɛŋa din pun gari gari ka kana ti kpuɣi ti muuvi maa di bɛla di ko.

sakuɣili N. Ɛɛh! Binnima zaa! Naawuni pun yumi ka ti niŋ niŋgbuna ni taba, amaa niŋgbuna maa zaa yoli laɣiri daa kpɛm. Ok. A nya ya o?
Domin industry maa kana n-ti paai level shɛli di nyɛla business. A nya ya o? Di zuɣu a yi mali production bee a yi mali a production ni a yina ti niŋ binviɛlli n-ti niriba, a mi gba bi zɔri laɣiri dibu di puuni. Dɔzuɣu niŋgbuna maa zaa yoli n daa ku bɔhi ba mi ka ŋɔ bi sɔŋ ŋma amaa wula ka n gba ni tooi niŋ ti ba ka bi wum yaɣisim. A nya ya o.
Dɔzuɣu n mi gba ni daa niŋ shɛli ti ba maa bi gba daa wum yaɣisim.
A nya ya o. Yes. A yi lahi ku wumda, Film Music Tagline zuɣu m-bɔŋɔ. N tehi a ti ku ʒiri a ti ʒii maa chani di naai bu shee maa. N tehi a mali only two questions ni m-bɔhi ti chairman maa ka o bahi koliba ti ti ka ti ŋmani gura n-chaŋ ti guli fans maa bɛ ŋun kam ti kana program maa ni Pikuna Gardens chairman
eh, ti tooi organize programs pam n tiha premier ni lawa ti nyɛ naba zani Pikuna Gardens n tiha di yiya n gba n kula n chani maa a ni lihiri maa wula difference in organizations ban ka ban daa organize bee ban kam niŋ premier eh, Pikuna Gardens

mm. bin viɛlli ka bi bɔra dagbaŋ niŋ yɛli tiŋ ni bi bɔra bin viɛlli n dee zaŋ bin viɛlli na bi nyɛla bin yɛn taba di zuɣu man ni kuli ti ʒini n yɛli yɛn maŋa ni yɛn ŋmaagi muuvi shɛli n bɔri ni niŋ bin viɛlli n ti dagbaŋ nima anya mm. di yɛlima ni din nyɛ agbɔzɔ zuɣu yɛn kuli saɣa kana ti yuli ti filim maa kamina ti yuli filim maa nyɛ bin viɛl eh, anfaani shɛli din bɛ di puuni
a nya ya mm. because movie shɛli ti ni niŋdi ŋɔ man dimi tabili ni ni niŋ binshɛɣu ŋɔ di na pa 10 years ka so ni tooi lahi niŋdi zaɣ viɛlli chairman di lɔɣim question maa n yɛra mi environment maa eh. organization eh. din ka a tab maa na mini lu ka a mi ni nyun kun luri ni eh. bee wula ka a shɔyi entrance ban kaŋa n kana ti kpe program maa

kama nyɛ ninni tiɣili ka a zaŋ kpɛ maa mm. n puhi niriba ŋɔ bin di kpakpalila niriba ŋɔ sani ni bi baŋ bin viɛlli nyɛli bee bin biɛɣu nyɛli understand ya mm.
din kan yɛra maa shɛba movie nim kpɛ daa maa puuni mm. ka bin nyɛ attention ka niŋya ka binshaɣu o ni niŋ binshaɣu maa advert maa na ku yina mi n wuhiri ni ka bin viɛlli nyɛli a nyɛ o ka so mi bɛni advert ŋɔ

because movie ku yuundiya current to movie ku yuya zaa one hour thirty minutes an yɛ o di ku yuya zaa a gba yɛ o din kan kpalim maa ka ti zaŋ niŋ din tu kama ata yes an yɛ o mm.
to din zuɣu n baŋsira niriba ni ba understand kama chaman sara n boondiya na maa mi boondiya na ni ti zaŋ bin viɛlli zaŋ tin ya a gba yɛ o mm. domin ka ti laasi n bono

ka salini maa bɛ di ko a yi shiri ku yuli yuli maa di yɛn timmi yihi salini maa di puuni to di zuɣu n yi ti kana ti kpahi di noli n yɛla yɛn yɛn zaŋ a yuli salin salin li ni chɛ ka niŋ alahiʒibisi n pun yɛlli mi soŋ ka a do n kundi nim ni di zuɣu mi niri kam ŋun yuli do n kundi puuni ni kpɛri a sani dimbɔŋɔ maa maa gba zuɣu ŋan ba mi tu n ba mi tu n maŋmaŋ boondi ariziki n niŋ binshɛɣu kam n bɔri ni o baŋ ni ka maa so bɛ shɛli polo n yuri o yɛlli

ka bihi maa gba ti lan ka biɛhigu puuni, ka bɛ nam shɛli, ka bɛ bɔhi, Ka bɛ ti go n-chirigi lala muuvi ŋɔ maa? Ka yɛli a, Ka a ti yab doo ka so daa ku yuli o biɛhiga ka zaŋ li sab muuvi? So are telling me that di mini ti ni promote movie ŋɔ ti paai shɛm maa, a gba zuɣu a di yɛta ni saɣim o wum movie maa bee o na bi wumdi daŋli? Di yaa bi mi. M mini a gba zuɣu o kpari bɔɣiri di galisiya pam domin ni kɔŋ zaŋdi buɣisi shɛm mali di Dagbani ni ka chɛ kpari bɔɣiri wuhiriŋ kaman irin ninvuɣu so ŋun diɛm nam mm. o nabihi bee kama irin o tiŋkpansi mm. ayawo kama a gba zo tiba di yɛlim pam ka o nina ka di ne pam mm. ayawo ka o mi bin viɛli ka mi bin biɛɣu dabisi shɛli tin bahi muvi maa advert n dihim tabili ni di paago ayawo mi mi ka o nyɛ na so o bi gaŋda o mi bi siŋda a nyɛ o di zuɣu muvi ŋo maa nyɛla o dini mm. o dundoŋ ni dini ŋun yi chɛ ka di chaŋ yoli ŋun dini n bala domi man yina ni n ti chɛ ka n kpaŋsi o nam man yina ni n ti kpaŋsi o kama o waɣari tali man yina ni n ti kpaŋsi o biɛhigu man yina ni n ti chɛ ka o baŋya ni o nyɛla so zaŋti gana zaa ka dagbaŋ ka zabaɣu Oh my God, be puffling music Tarlac zuu ni a ku tooi di ŋunim maa zaa daa faana shɛli polo. N tɛha ti ku yɛn kɔmi vaati ʒii maa before daa di tumdi Chairman Salam zaŋ o bahigu lihi bali, o bahigu encourage n zaŋ ti nyuŋo kam yuunda. Chairman, a last suya a ni yɛn yɛli Zamaatu shɛm di ku ŋmanila kamani di last campaign day ka a yɛn ti ŋɔ maa so yɛli n ti a kamara n za a tooni maa a ni yɛn encourage ba shɛm.

N ka niŋdi bini maa ni a gba zo baŋ ni so be shɛli polo n ni tooi zaŋ o maŋ taɣi o biɛhigu. N, a nya a. Di zuɣu a gba zo Pikona nyɛla dundɔŋ, a dundɔŋ m-bala. Ka a first time m-bala ka a yɛn kpɛri n ni. A nya o. A biɛhigu n yɛn wuhi ni Dagbaŋ ni m baŋmi a ni nyɛ so.
Mansala a ni ku tooi chɛ ka bɛ baŋ a ni nyɛ so. A niŋsim yɛn chɛ ka bɛ baŋ ni movie shɛli ti ni ŋmaai maa a taɣi deei li anu ayi. A niŋsimya n-wuhi ni filiŋ shɛli ti ŋmaai ŋɔ maa yaa, a shiri deei li ni a zaŋ li zali a nyaaŋa biɛɣu ni zuɣu ka zuŋ ma ni n-nyɛ shɛli ka ŋmaari muvi ŋɔ maa, n ŋmaai li mi kamani 20 years back binshɛɣu din yɛn niŋ biɛhigu puuni zaŋ kpa Aguazo polo din ka n-yuli ka ŋmaai muvi maa. Wow!
Yes.
Di zuɣu m-be n yɛla shɛli, cham ti yuli muvi maa Pikɔna a ni baŋ ni ti shiri saliŋ salinli maa. Wow!

katiŋsi kana. M mali friend shɛba ka bɛ be Ankara bɛ daa n-kpɛna din ni. Shɛba be n ya zaa zuɣu, shɛba be Yendi, hali shɛba be Boliga n friend shɛba. Bɛ zaa nyɛla ban yɛn kpɛna di puuni. Di zuɣu n suhiri ya n nyɛvili wɔɣinli tiriti Naawuni zaŋ ti nyɛviya kpahi yaɣi di zuɣu ka zaŋdi puhiri suŋ zaŋdi tiri m paɣa ŋun nyɛ Asana. Ɛɛh Naawuni mali ma o bukaata. Ŋuni niŋ ma yɛda ka n kana kpe maa. Di ni puhi yɛda puuni na a ku tooi step ma kpe. Ka di yi zaŋdi puhiri suŋ din bi yoli n zaŋdi tiri n konko director, Director Majiru. Eh, mm. muvi shɛŋa ni kali ŋɔɣu zaa ŋun daa nyɛ ninvuɣu so ŋun dirɛktili okay. inshaalla dirɛkta n na karina ti karina muvi tuli shɛli yaha di zuɣu nyɛ mi n kɔli zaa nuu pali ka lan puhiri dirɛkta faana fa faana naawuni niŋ alibarika niŋ a dirɛktin puuni n paɣaya All right, all right. Chairman Salam Damli ka ko wumma nti o ashɔyi ti pam ka chaɣa ti baŋ hali nyɛ ŋun nyɛ paɣa lana ka mali paɣaba ata paɣaba anahi a ni tooi vaai maŋa n vaai bihi pahi ka yi kana Pikola Gardens because di daa yɛn daŋla pilibu. Mosiri din kumpi ni a ba daŋ pilibu bi daŋ ni a be din niŋ ŋɔ maa zaa maa, mosiri gba yi daŋ patronage maa n daŋ kpɛbu na di nyɛla din yɛn daŋ pilibu balli on assure it maa. Ŋɔ maa bubu boondila Ole Agbazo Konko, nyɛ ŋun kam nyɛ movie fan ka bɔri ni a nya tragic movie, movie din yɛn gbaagi a ʒili ka di bi naai a yɛm ti duli n duli n gba dim suɣilo a sibiri dali. Gate fee maa nyɛla 50 cedis. A mi bɔri ni a ti mali ʒi gahindili kamani a gba zuɣu ni ʒi gahinda ŋɔ taba tib reservation 500 Ghana cedis a ni tooi nyɛli. N tiɛhi a ni tooi boli number shɛli din ni tooi before ka ti tam. So yi bɔri ka ni tooi ni ticket fast fast please ka ti gba qualify. N number maa kuli nyɛla 055 84 99 743.

Teemi ni nir yi biri laɣ zoya, o ku tooi pihi tuya.
Ban bo yɛligu ni wum yɛla din chihiri kpɛm hal ninkurigu di zuɣu, ban mali ti wɔɣila bukaata sɔhi biɛɣu, bɛ pirimi kpukpali bihi gbuna ni malibu zuŋɔ wundabili ku baŋ nini. Tɔ amaa ban mi o yɛla ka guhir o la, ban ni ti zaŋ nahingbana biɣi o. Naa m-mɔr o nam ʒii puuni. Dɔr yoli n-daa gbaag o. ka di ʒiya ni di bo tibiri sunsuu. Kom ŋuna ni taai, amaa di ku tooi tiliga ka chɛ kpiri shɛli a ni yɛn kpi ŋɔ. Ka lahi nyɛla ti kalihi yilinima ni ŋun kam ʒini tiŋ ŋɔ gbana zuɣu, o yɛn ti gola tɔhigu. Dina nti su tiŋ ni a daa ti kpe mɔɣu. O daa kpɛriba ni zipiligu din nyɛ nam ti kalihi yili. Yirigibu daa ti yirigiya duma ka ʒi, ka so bi mi tiŋ ni a ni kpalim shɛli. Kalihi yilinim ka bi naai bi mi ka zipili shɛli din yɛn leei napɔn salinli maa nyɛ Agbazuɣu.
baɣa koligi salo n zuɣu ka baɣa bihi kpaai bahi n sa yɛri mala yɛltɔɣa dibayi amaa di sili bi mi Mɔɣirili ni zali yuli ka laɣim binshɛɣu kam ni salo yurilim pampam maa pa gɔnchiriga n-nyɛ li. Di nyɛla o banim ni o yaannim ni daa tum shɛli zali ka o kana ti o vuɣu ka di nyɛ tim. Di zuɣu o malila kari yɛlli kam ni ka chɛri Agba zuɣu. Pichara ŋun lee nya